सम्मान केनाइ सबसे पहिले हम मंच पर आमंत्रित करै छियै आदरणीय भीमनाथ झा जी के भारती मैम औतथि आर सर के एखन पहिने इस्कॉर्ट कऽ कऽ बैसेनाइ छै ओकर बाद सभके जखन बैस जेथिन तखन अपना सभके एक गोटा केओ आबि जाइए दै छियनि आदरणीय रामानंद झा रमनके मंच पर लऽ चलियनि डॉक्टर नीता झा के मंच पर सब हमरा सबक बीच हमरा सबके सिखबै लए प्रशिक्षक रूप में आयल छथिन आप नारायण जी सर और कुणाल सर के मंच पर ला छथिन मोना हाँ नारायण जी सर अभी एक एकटा आओर कुर्सी चाही हमरा सबके ऊपर नहीं है कनी साइड कऽ के भऽ जेतै नहि नहि एहन नहि छै छओटा चेयर चाहै छी हमरा सबके ओतऽ जे प्रशिक्षक छथिन तिनका परिचयके मोहताज नहि छथिन मैथिली भाषा लए मैथिली भाषाके जे अ, नक्षत्र कहबै तऽ से छथिन ई सब आओर हम अ, एतुका आर एम विजयनाथ मिश्रा जी से आग्रह करबनि जे सर सबके अ, सबसँ पहिने भीमनाथ झा जीके अ, स्वागत करथिन अरे भाई साहब

जय श्री माता सर जे कि बहुत मुश्किल से हमरा सब तक एलथि हँ और आ, हुनका दीदी दू बेर अहाँ करियौ दूटा हमरो दिस से एकटा बहुत स्वागत छै सर नहीं नहीं दीदी ओहिना कऽ दियौ ठीक कऽ दियौ नहि नहि ठीक कऽ दियौ स्वागत छै सर बहुत बहुत स्वागत जय श्री महाकाल से बहुत बहुत मैम का भाषा और डिक्शनरी पर बहुत रास काज छै ओहिके सामने सर बनारससँ छथि तऽ हुनकर स्वागत लए हम विजय जी के हाँ काशी से आयल एकटा भाई अपन बहन के अ, स्वागत कर रहल अछि

बल्लभाचार्य भर्तृहरि, दिवाकर, कात्यायन सन मनीषी लोकनिक प्रिय भूमि उज्जैनमे मिथिला मैथिलीक उपासक लोकनिक हार्दिक स्वागत अभिनन्दन। अवन्तिकापुरीक ई धरती, पराक्रमी राजा गर्दभिल्लक नगरी, राजा विक्रमादित्यक भूमि आ प्रथम शताब्दीक एहि पुरातन नगरी कुशस्थलीमे अपने लोकनिक स्वागत करैत हमरा अपार हर्ष भऽ रहल अछि। एहि भूमिक सुन्दरता आ चुम्बकीय आकर्षणसँ सम्मोहित भऽ एकरा आध्यात्मिक राजधानीक मान्यता भेटल छल। ई भूमि धरतीक टकसाल छी। पाँच हजार वर्ष प्राचीन अछि ई महाकाल नगरी। ब्रह्म पुराण मे एकरा सर्वश्रेष्ठ नगरी आ गरुड़ पुराण मे मोक्षदायिनी कहल गेल अछि। महाकवि कालिदास तँ शिप्रा तट अवस्थित एहि नगरक रमणीयता केँ देखि कालजयी शब्दबन्ध सँ बन्हि गेल छथि। उज्जैन। पृथ्वीक केन्द्र मानल जाइए। एतय शून्य देशान्तर, मध्याह्न रेखा आ कर्क रेखा एक दोसराकेँ विभक्त करैत अछि। एकरा वराहमिहिर पृथ्वीक नाभि कहलनि अछि आ कहल जाइत छै जे महाकाल जे जगह पर अवस्थित छथिन यदि हम पृथ्वीकेँ एकटा देहक रूपमे देखैत छी तँ ओ नाभि पर छथि अवस्थित। ई पृथ्वीक कालगणना केंद्रक संग भूवैज्ञानिक केंद्र सेहो थिक। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वरक भूमि मे अपने सभ केँ पाबि हम अपना केँ धन्य अनुभव कऽ रहल छी। चौदह प्रख्यात मंदिर सँ आवेष्टित उज्जैन केँ कालिदास भारतवर्षक सांस्कृतिक केन्द्र कहने छथि। राजा विक्रमादित्यक ई राजधानी अत्यन्त गौरवशाली अतीतकेँ अपनामे सहेजने समेटने अछि। एहि कुशस्थलीमे ऋषि सान्दीपनीक आश्रम छनि जतऽ लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, सुदामा आ बलराम शिक्षा ग्रहण केने छलाह। मेघदूत, पुष्कर। आर आवर्तक वंशक मेघ एतुका रमणीयताकेँ देखि अपन यात्राक मूल उद्देश्यकेँ बिसरि कऽ महाकालक आरतीक डमरू-निनादक संग अपन गर्जन मिला कऽ मग्न भऽ गेल छल। मंथनमे अपने सभक पुनः पुनः स्वागत आर अभिनंदन। जेहेन उत्कृष्ट पाहुन सभ छथि तेहेन सत्कारक हमरा व्योत नहि अछि। उज्जैन केँ भाव नगरी कहल जाइए। आइ हमरा अपन एकटा स्वप्नक प्रतिपूर्तिक आभास भऽ रहल अछि। हमरा बीच आदरणीय भीमनाथ झा जी, डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता जी, डॉक्टर नीता जी, रमानंद झा रमण जी, कुणाल जी, नारायणजी सन गुरुक प्रशिक्षक उपस्थित छथि आ हम सब ज्ञानक एहि महासमुद्र मे डुबकी लेबाक हुनका सब दिस आस लगा के देख रहल छी। हम सब अपने सब सँ बहुत किछु सीखय ले उत्साहित छियै। सिखबाक प्रवृत्ति ओना कम भऽ गेलै हे लोकमे किन्तु तैयो एखन छै जे हमर प्रतिभागी सब देशके अलग अलग हिस्सा से एतऽ उपस्थित भेलथि हँ आइ हमरा सभक बीच श्री कामेश्वर चौधरी जी सुचिता जी रंजू मिश्रा जी सेहो उपस्थित छथि हम दीपा मिश्र अपने सभक स्वागत करैत छी। अपने सभके मंतव्य सुनबाक, सिखबाक लेल उज्जैन संग देशक विविध भागसँ आयल प्रतिभागी लोकनिकेँ सेहो हम स्वागत करैत छियनि। संगहि। उज्जैनक जे दर्शकवृन्द हमरा सभ संगे उपस्थित छथि हुनको सभक स्वागत अछि। ई एकटा कार्यशाला छी। एतय हम सभ सीखय ल जुटल छी। हमरा सभकेँ जेना प्रशिक्षक आज्ञा देतथि हम सभ तेना सीखब। ताहि दुआरे बहुत रास नियम कानून सँ हम सभ बन्हल। नहि छी किन्तु समयक एक एक क्षणके हमरा सब लग महत्व अछि एखन हमसब चाहब जे हम ओ हर एक क्षणके सदुपयोग करी महाकालक नगरीमे मैथिली पत्रिका वाची दिससँ आयोजित पहिल मैथिली शैक्षणिक कार्यशालामे पुनः अपने सभक स्वागत। धन्यवाद। आब अतिथि प्रशिक्षक सभसँ हम आग्रह करबनि जे अपन स्थान लैथ। आओर आदरणीय भीमनाथ झा जी के अखन छनि तऽ फोटोज ले लिए यहाँ का सर आप हमर सबक मातृभाषा मैथिली बच्चा में घर में हम सब मैथिली बाजी आर मैथिली के जो कविता हमरा सबके सिखाओल जाइत छल तऽ कहल जे ई भीम बाबाके कविता छै एना कऽ कऽ हमरा सबके तऽ